Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň büyük şaýry, türkmen edebiýaty asmanynyň ýalkymly ýulduzy we türkmen edebiýatynyň asas we binýadyny asas goýan büyük şaýyr we ilşynas Magtymguly Pyragy hazretleridir. Döwletmuhammet Azady orta ýaşynda ilki bilen Orazgül atly aýal bilen durmuş gurup we şol aýaldan bäş ogul, bir gyz emele gelýär. Magtymguly Pyragy bolsa şolarynyň üçünjisidir. Müň ýedi ýüz on üçünji milady ýyl Bir müň bir ýüz ýetmiş üçünji hijri kamary ýylynda Günbat Kawusyň Ajygoşan mähellesinde eneden bolup we ilkinji okuny atasy Döwlet Muhammet Azadynyň ýanynda öwrenýär. Şaýyryň özi bu hakda boýle diýýär. Doa galyp jawru jaffa ekserdir. Ilim ogreden ussat kyblam, pederdir. Döwletmuhammet Azady ogly Magtymguly Pyragynyň büýük akyldar aryf we şaýyr bolup ýetişmeginde büýük orun oýnapdyr. Magtymguly togkuz ýaşynda Hajy Koşanyň mekdepleriniň birinde okuwny başlaýar we biraz wagtdan soň şyr ýazmak işi bilen maşgullanýar. Ol atasynyň bütin eserlerini okumakdan daşary, oba-gyşlagyň kary we ýaş ulularyndan atalar sözün halk rowaýatlaryn we dürli toýsly goşgy-gazallary, Erteki wagt kyssalary juda hawas bilen diňläp eşit ýör eken. Magtymguly birnäçe ulananyndan soň, fars, arap we türk şahyrlaryň eserlerine mysal, Aly Şiri Nawaýy, Fuzuly Genjeli Nyzamy, Firdawsy, Omar Haýýam, Saadi, Hafyz, we Mirza Abdul Kadyr Bidil ýaly alymlaryň gözel we ajaýyp eserlerini okap olaryň eserleri bilen gowyja tanyş bolupdyr. Olaryň hatarynda bolmaklygyny isläpdir. Magtymguly ilki bilen Lebap boýunda Gyzyl aýak obasyndaky Idris baba ady medresede okaýar. Soň Buharadaky Gökdaş atly okuwa gitýär. Magtymguly hazretleri Gyzyl aýak obasynda Idris baba atly Türküstandaky Hajy Ahmet Ýasawy we Hywadaky Şirgazy medreselerinde ders okaýar. Ol okaýan wagty öz-özünden çeperçilik we zehinlilik görkezenligi üçin Şirgazy medresesiniň ussady we mudarrisy Hazrat Pahalwan haýsy bir ýere giden wagtynda mudarrislik burjuny hem bejerýär we ol medresany ijtihad derejesinde tamamlandan soňra ata kesbi zergerçilik bilen maşgullanýar. Mawsuf Şirgazy medresesi hakynda boýle diýip aýtýar, Mekan iýläp üç ýyl iýdim duzuňy. Gider boldum, hoş gal, gözel şirgazy. Ötürdim gyşyňy, Nowruz ýazyňy, Gider boldum, hoş gal, gözel şirgazy. Magtymguly çagalykdan görüşip, tanyşyp ýören daýysynyň gyzy Meňlijan bilen söýüşip başlaýarlar. Magtymguly Meňlijana Ferhat ýaneke Şirinini söýýärti, ýürekden ýagşy görýärti. Wa Meňli ýany gyz Peride hem ýok diýerti. Şaýyryň özi bu hakda. Perde tartyp ýüzlerime, Raýyş berip sözlerime, Magtymguly gözlerime Ýeke meňli han görünýär. Magtymguly gözlerime Ýeke meňli han görünýär. Magtymguly on sekiz ýaşyna baranda öz daýzasynyň gyzy Meňlijany söýüp başlaýar. Meňlijan hem ony ýürekden söýýär. Amma Magtymgulynyň ata we agasy ölmekli sebäpli güzeran durmuş we ýagdaýlar gynlaşýar. Meňli gyz doganlary gyzyň razylygyna we narazylygyna garaman, Meňlijany bagşa bir ýere beripdirler. Meňli gyz hem aglap gidipdir. Şaýyryň Meňli gyza bagşlap şolardan aýryldym diýen goşgysy. Aýryldym gunça gülümden, syýah saçy sünbülimden. Hoş awazly bilbilimden, şirin güftardan aýryldym. Ýyly gökleň, ady meňli, näzli dildardan aýryldym. Meňli gyzyň uzak bolany şaýyra köp menfi täsir taşlaýar. Ondan soň Magtymguly ak gyz bilen durmuş goýup, ondan iki ogul bolupdyr. Sary, Molla Bäbek ýedi ýaşynda we Ibrahim ogly on iki ýaşlaryna baranda alamdan ötüp, çagalarynyň ýaşlygynda ölmegi şaýyra gaty täsir edipdir. Şaýyryň özi bul hakda şöýle diýýär, Bolsa ýigidiň zerýady, Ölende tutulmaz ady, Tutaşmaz sinäniň ody, Başda hyýaly bolmasa. Türkmen halkynyň şaýry halkyň döreden dastanlaryny we hem-de rowaýatlaryny il-ulusa düşnükli dilde hem halk aýdymlarynyň ahanginde ýazmaga başlapdyr. Ol öz zamanasynyň buýuk, hormunis ynsany syfatynda halka degişli heme meseleri sözlerinde isläp, soňkulara ýadgar galdyrmagyny isläpdir. Magtymguly, Sözle herne bileniň. Özüňe kemlik bil diýmän öleniň, Taraşlap şaglat gyn göňlüňe güleniň, Senden soňkulara ýadgar bolar. Buýuk Magtymguly Pyragynyň ussatlygyna her näçe baha berseň-de, onuň türkmen edebiýatyna girizen täzelikleri, halkyna eden hyzmatlary doly görkezmäge azlyk edýär. Pyragy diňe buýuk çeperçilik, mynasyp ussalyk we hem-de sadalyk bilen halk köpçüligine düşnükli bolan dilde eser dörmäge başlapdyr. Halk durdaýjylygynyň ummansyz baýlyk çeşmesinden okuwlary bilen paýdalanyp, özüniň ölmez-ýitmez ýadgarlyklerini il-ulusa bagyşlapdyr. Şonuň üçin Magtymgulynyň eserleri jamaat köpçüligine bolup söýlüp okalmagyna, Diňlemegine, aýdyma öwrülmegine hem ýüzlerçe muşakgatly ýyllaryň içini söküp janly kitaplaryň üsti bilen türkmen döwrüne ýetip uly mertebä ýetişmegine sebep boldy. Magtymguly Pyragy büýük hormonist şaýyr bolup, irman harman gije-gündiz işläpdir we öz türkmen halkyna elinden gelen hyzmatyny edip, ölmez-ýetmez eserler döredipdir. we şu diýip dünýä edebiýatynyň egsilmez hazynasyna öz goşandyny goşupdyr. Ýa Uzwal Jalalym, ýa Ýaradan Kadyr Kudratly Jabbar, armanda goýmagyn, ýa Züljalalym, Nebsimiň raýynda Keremli Gaffar, haýranda goýmagyn, ýa Züljalalym, Sakla gyl gaýgudan, gamdan, mehnetden, haly kylma dünýälykdan, döwletden, naumyt etme, Şefaatdan nobatdan dermanda goýmagyn ýa zol jalalym Tenim kesel kylma özümni gallaç Göňlüm giň et goýma ajuw ýalaňaç Zulma duş etme namarda muhtaç Ummanda goýmagyn ýa zul jalalym. Aý ýa kadyr senden kudratly kim bar Keremiň güýçlidir günahym besýar Bir zalym kolunda iläp giriftar, Fermanda goýmagyn, ýa Züljelalym. Magtymguly şährim bolsa şanynda, Haýra dönder arman goýma janynda, Dünýä ahyr dost-duşmanyň ýanynda, Şerimde goýmagyn, ýa Züljelalym. Tertip beren Muhammet Zahir Danışcu.